Miarahaba antsika rehetra rehetra any an-tokantrano any an, tonga eto ny fandaharana mafilotra an, dia miarahaba ny chef Marius. Miarahaba ny Zivani, dia miarahaba antsika rehetra ny amin'ny mpijery rehetra any an-tokantrano any, ny eto Antananarivo, ny any amin'ny Faritany sy any ivelany iray trano. Uhum. Inona moa chef izany ny ataontsika androany? Bon, ity zany an, tanatin'ny fotoana izay hoe tena napa be dia be an'ny ny fitarihan'ny olona ny lafo ny mofo an, hum, Aham. efa nataoko indroa tena mafilotra izy ity tamin'ny herintaona sy roa taona fa averiko indray ny taona vaovao ity an, dia izay manana lafaoro rehetra na lafaoro gasy ary dia manaova mofo topaina ao an-trano, hum. Fa mialohan'izay aloha dia ny astuce sy ny. Tolo-barotra.

Vita soamatsara ny tolo-bakotra an! Tafaverina soamatsara eto amin'ny Givanisy Marius indray isika eto amin'ny mafilotra moa izany e! Dia ahoana amin'izay chef ny fomba fanaovana an'ilay mofo dipaina dia inona daholo koa ny zavatra ilaintsika? Ny ampiasaintsika androany an dia 250 grammes de farine an, Aha, iray, izany hoe roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo,

Izany hoe impiry ny sotro kely moa izany shof? Izany hoe eh, ny intelo ny sotro kely. Aha. Dia asiantsika sira. Pincé. Hmm? Mhm. Dia afangaro tsara. Rehefa mifangaro tsara ohatr'izay izy an, dia maka menaka ao anatin'io deux cent cinquante grammes de farine an, m- maka rano an, douze centilitres an. Rehefa folo sotro ny farine a, dia ny rano a 12 centilitres. Dia Asiako menaka indroa sotro. le menaka tonga dia alatsaka anatin'ilay rano fa tsy alefa tsiraidray ato anatin'ilay farine. Aleoko spatule amin'izay ndry an. Ia, alefako an, lay an. Tonga dia alefa miaraka ny rano. Ny rano sy ny menaka. Mifangaro tsara. Ity ataoko ity zany a, farine folo sotro a, dia ny rano douze centilitres a, dia nasiana menaka roa sotro tao anatin'ilay rano, dia na zay vao nampidirina tato anatin'ilay farine. Ahan. Tandremo adino ny sira fa ratsy be ny mofo raha vao tsisy sira. Hita moa chef ny anaran'ity mofo ataontsika ity? Ity zany pâte à pain zany zao tsika zao pâte à pain. Ah, le mofo pain boule tsika. Le pain boule tsika zany hein. Mila force ity zavatra ity hein. Ah. Dia aleo meko an'i chef amin'izay fa ohatran'ny boule. Alaitsika ny la farine hein. Mhm. Asitsika etakaiky kaiky eto. dia asitsika ny latabatra dia ataontsika eo amin'izay an'ilay paty lasa amin'izay a sady manodina no posena amle pomme de main reto no tena mikosika mhm. efa mivoaka makatizy any dia averina ho tanzondray Sady ahodina no kosehina ohatran'le mikosoka lamba reny fa zany hoe mikosoka paty. no mikosoka azy makany. Rehefa milavalava ohatran'io izy dia averina indray. Dia mandritry ny firy minitra moa sir sa hoe rehefa malemilemy fotsiny? Atorokanareo izy rehefa rehefa ahoana no mijanona? Atorokanareo izy rehefa ahoana no mijanona? Tsy mitsahatra ny asiana farine ilay izy fa lasa miraikidraikitra be hmm. amin'ny tanana sy amin'ilay... Rehefa izy moka tsy miraikitra amin'ny tanana intsony dia ajanona ny fanasiana farine anazy. Ah. Raha manana pétrin anao tonga dia anaty pétrin atao a. Mhm. Izany hoe ny antsika moa izany miaingana amin'ny olona tsy manana foana. Hmm? Ah. Dia izay manana avy ao mampiasa ny teknolojiany fotsiny.

Tsisy miteny ve? Ah, io zay raha marina dia izy hoe matao izay fomba mampipe tena azy e. Voilà. Dia mihodina ato indray. Ahodikodina, avadibadika, kosokosehina izy daholo izany. Efa ianao hira le Hodikodina letsy an ity paty tsikidy. Dia ampiako lafarinina Ny asa atao ny asa atao an-kira atao vita tsy natao dia ataontsika cool lana tsara. Nao tsara. Ohatry ny elaela ihany ny fokosikosena le sao de hoe mila ramose ty a. Ah, reraka dia tsy anao tsony fa mila mila ramose ty tena ty tena mila ramose ty. Eh! Mitady ava ramose retsy ah! Zay mbola tsy manana raha te hanao mofo dipaina. Manofa ramose e! Ah chef zany azo hofana zany izay no resahan'i chef teo an! Satria hoe manofa ramose dia chef zany no hofana! Sa hoe ahoana? Indramina. Indramina? Ah efa tsy hofana intsony zany e! Ah asa soa kosa izany. dia ataoko farany a rehefa manodina azy farany am'izay teo amin'ny quinze minutes teo tsy akijanona dia ataoko a tsy lavalava ntsony fa ataoko boule amin'ny tanako ohatran'izao hmm? sady manodina no hmm. mikosoka no manamboatra ny forme eo am'izay a efa ataonao ohatr'izao le paty hmm. Tanarao an, tsy tonga dia vaky le paty an, fa souple an, lasa mahita ohatran'ny hoe nofona mofona, izany hoe ahodina ohatran'izay dia tsy vaky mihitsy an, fa mivelatra ah, fotsiny. Tsy misaratsaraka. Lasa averako indray an. Tsy hoe vaky an, tonga ohatran'ny hoe tonga dia vaky, fa mhm. mivelatra fotsiny le paty. Voahana tanàna. Dia vita ny anaran'izay a. Ataoko a, ao anatin'ilay euh, salade io izy a, dia apetrako repos mandritra ny 40 minutes. 40 minutes. Saromana ve sir fa sy saromana? Mety daholo fa avelako amin'izao fotsiny température ambiante 40 minutes. Aha. Tsika anaraka.

Du tonus toute la journée. Hitantsika amin'izao paty izao zany an, ah, fa tena nitombo be mihitsy le izy nandritra izay 45 45 mhm, minutes izay, lasa doublé ou juste fa ato ambadika ato an. Ah. Dia tena nitombo be tena lasa feno le saladier an. Ah. Dia inona indray manaraka chef? Manaraka indray an, ah, dia mhm. lasa indray tsika aloha an, ah. isitsika lafarinina indray. Dia lasa malemy an, ah, lasa mitombo an. Mhm. Voilà. Dia alaitsika an'izay le le paty an. Mhm. Dia ataontsika lavalava ohatran'izao. Ohatran'ny paozina mofo dipaina. Dia zay ohatran'izao anaky enina ihany nalaiko an anaky dimy nalaiko an de petrako eto Dia efa madika place atsika zandry a, dia hitanao zao a misy an'ity le voadidy ity, dia avadika ohatran'izao iny. Hmm? Avadika miditra any anatiny zany iny. Ah, iny avoka aty ivelany fa ny ihany atao aty anatiny. Dia ataoko boule amizay. Ohatran'le manao a Bola bola tam manga taloha reny. Le le plaque anaovana le boule an tsy azo asiana farine na tsy azo atao mando an mandraha lasa mibolisatra fotsiny. Hum fa tonga de tsotra maina tsara. Tsisy menaka koa. Dia alaiko ny inona moa? Ny moule anankiray an. Efa vita boribory dray apetrako ao. Zany hoe moule tsisy menaka io an. Fa nokobanina tam rano fotsiny. Aa de tsy fafana le rano fa avela. Mitsitsika ao anatiny ao. Ohatra manao volavola tany mamy ireny a. Ah, ah, le manao sary omby ireny. Dia ataoko a fanelanelana satria mbola hitombo ny mofo avy ao. Mm. Dia ataoko ohatr'izay koa ity. Mitombo io an, dia ao anaty lafaoro koa mbola mitombo indray koa. Mm. Izany izay no ataovako azy hoe mielanelana ohatran'izao. Mielanelana. Firy degré indray moa chef ny lafaorontsika amin'ity sa? 250 na 300 mety daholo. 250 na 350 degré anatin'ny 15 minutes eo mivarotra mhm. tsara ny place-ny a dia rehefa zay a dia ataoko repos indray ty mandritran'ny 20 minutes repos 20 minutes indray zany hoe mijanona 20 minutes amin'ny température ambiante indray aloha zany de 150 gramme na farine zany a avitantsika mofo eo amin'ny telo ambe folo eo hmm? zany hoe firy sotro moa zany chef euh, ny polo sotra 25 gramme ny sosotro ankiray Dia miandry kely tsika fa tsy kanaraka tolobaritra. Tolobaritra. Mandavataona ny fiotazana ny dite sahambavy. Ny ravin'ny tanora ihany no hotazana izay antoky ny kalitao sy ny hatsaran'ny tsirony. Vofantina am-pitandremana ny raviny dia mainina sy karakaraina ary apetraka anaty fonosana kely. Votazina ny tsirony sy ny fofony manitra. Ny dite sahambavy dia azon'ny rehetra sotroina amin'ny fotoana rehetra. Dite taf, tsotra fotsiny dia mahasambatra. Tapitra ny 45 minutes anao mba tsy atao de pause ny le paty a. Dia ahoana indray zao chef? Dia avy eo amin'izay a dia ataontsika ao anatina four izy ity. Izany hoe. Aza aza raiko zany nataoko ajoiziko anao joizy an de asiko ny anenjiko iny tombo le le paty zao an tena fa nihoatsane kely elanelany avy eo atsofoko lafaoro an mbola mibosa indray lasa mifagnera eo avy eo ka mba tsy asianao elanelana kely lasa mifananina zao ry zao izy azonao atao an pain lavalava io an petit pain lavalava pain boule an fa zay ny recette de base Dia iny ihany koa no recette de base na pâte à pizza. Mitovy izany ny recette ny deux recettes de base ny pain sy ny pâte à pizza a. Ah. Mhm. Fa ty pain ty izao ny resantsika eto izao a. Ah. Dia aha pain boule fa mety koa na atao lavalava ah, na atao carré carré na atao rectangle. Dia ampidirina anatina four mandritra ny 15 à 20 minutes ny mason'ny jiro no ah, amanao masaka azy.

Tapitra ny vingt cinq minutes ny vingt cinq minutes a nandrahoantsika azy teo a Aha. dia alaintsika amin'izay a ilay a mofo raha ataontsika ny elaela ilay izy mba tsy hifanera tery be loatra a Satria mitombo be ilay mofo nataontsika teo a dia natao mielanelana dia ilay plateau a tsy nasiana menaka fa nokobanina amin'ny rano fotsiny dia tsy nifafana Ia Fana a! Vita le izy a! Lasa ngeza be kosa le izy chef a! Aleo tsy atosika amin'ny vilia fa tonga dia ireo olona mihitsy no apetrakintsika eto an! Aha! An! Ia vita le mofo andraso an! May a! Hitantsika fa tena nofona mofo tena oh, milay be a. Mm. Betsika moromory eto. Cool. Cool. Izay ny fandaratsika ny rano misy vania. Misaotra antsika rehetrarehetra tany tokantrano tany a nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a dia rapitso indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.

Zao ary moa niroaka amin'izany zany fanaonao soa zany ka. Tsy manao an'izany ka vao fantatr'ilay mitololo eo izay. Ao izay aza.